Evde kim baş olğanı aqqında masal Müellif Susana Cemileva.

Qırımnıñ Dağ köyündeki bir evde musafir bekley ediler. Bayram arfesi gecesinde o evniñ aşhanesinde eşyalar arasında aşhanede kim baş olğanı aqqında subet keçken. Doğru-doğru, siz doğru añladıñız, ev eşyaları da laf etmege seveler. amma bunı kimse körmey ve eşitmey. Çoq suallarda aşhanede yaşağanlar, ev sakinleri iş ve çapqalav tolu künden soñ yahşı etip yuqlap qalğanlarını bekleyler. İşte o vaqıt çekmeceler açıla, raflardan sautlar tüşe ve lafqa toymaq içün episi sofra başında toplanalar. Bu gece aşhanedekiler pek eyecanlanğan. Çünki olar yarınki bayramnıñ eñ müim qısmında, ziyafette iştirak etecek eken. Birinci, beyaz, ütülengen, çetleri zarif örneklernen nağışlanğan ve ipekli püsküllernen süslengen sofra örtüsi kibirli tavırnen sözge başlağan. Men olmasam, iç bir ziyafet olmaz. Men bayram sofrasını yaraştıram. Mensiz bayram sade ve cansıqıcı olacaq, musafirler de keyfsiz qaytırlar. Çiniy servis ve kümüş qaşıq, sançqı, bıçaqlar birden eyecanlanmağa başlağan. Bayram sevinçini sofra ortusı bağışlaymı? Elbette, bekleñiz, İnce sesnen tepis ve salata savtu yañrağanlar. Bizge baqıñız, biz pek ince çiniden yapılğanmız, servizimizniñ er bir eşyası çemberinde ne qadar dülber, altın örnek yapılğan. Onı em çanaq, em tepsilerde, em salata savutında, em de filcanlarda körmek mümkün. Ya bizim parıldağanımızğa ve avizeniñ yarığını aks etkenimizge baqıñız! dep eyecanlanğan bütün çanaq-çölmekler, qaşıq, sançqı ve pıçaqlar. Ziyafet bizsiz keçermi? Eger biz olmasaq, musafirler aşlarnıñ dadına nasıl baqacaqlar? Şübesiz ki, bu ziyafette eñ baş olğanlar bizlerdir. Şu daqada davağa qazan tava ve baqır çaynik qoşulğan. Sofra ortusı, savutlar ve sofra taqımı, siz özüñizge pek yüksek qıymet kesesiñiz. Siz tek musafirler aşap olsun dep kereksiñiz. Ya biz olmasaq, olar ne aşacaqlar? Tek bizim yardımımıznen aş pişirmege, qavurmağa, buvlamağa ve qaynatmağa mümkün. Musafirler ögünde eñ lezetli aşlar olsun dep, biz öz çetlerimizni ateşke yaqamız. Bu yerde eñ baş ve müim olğanlar bizlermiz. Birden sofrada ağaç tasırdaması eşitilgen. Bu çekmencesinden sekirip, özüne diqqat çekmek içün sofrağa urğan oq laf eken. Baqsañ solarğa, ne qadar aqıllı ekenler, dep aytqan oqlav. Bu daqada oña elek de yaqınlaşqan. Birisi dülberliginen maqtana, birisi musafirler içün ateşten qorqmağanını ayta. Ya siz iç bir ziyafetniñ ötmeksiz keçmegenini unuttıñızmı yoqsa? Sizge köre unnı kim eyley, kim hamırnı aça? Yarın musafirler içün yantıq ve çiberek yapacaqlarını bilesiñizmi? Bu işte tepisler yardım etecekmi? Ya da sen, qursaqlı baqır çaynik, sen yardım eteceksiñmi? İç kimse! Bu işniñ ustaları tek ohlav ve elektr, yani bizlermiz! Biz olmasaq, iç bir şey olmaz. Demek ki, eñ müim ve bu yerniñ başı, bizmiz. Söngen ocaqta apansızdan ateş alevlendi. Ateş de dayanmayıp, davağa qoşuldı. Sizden iç biriñiz maña yetmez. Men olmasam, iç bir şey olmaz. Ziyafet de, sıcaqlıq da, çay ve qave içün sıcaq suv da olmaz. Onıñ içün bu manasız davanı bitiriñiz. Ev ocağınıñ ateşi eñ müim ve baş olğanını episi bile. Evde öyle şamata ve ziyçuv köterilgen ki, tap yuqlağan ev saipleri bile yataqlarında aylanmağa başlağan ekenler. Amma aşhanedeki çanaq-çölmekler, muqaytlıq aqqında unutıp, bir-birinden daa da yüksek sesnen qıçırmağa ıntılğan. Tepsiler yañğırağan, oqlav sofrağa urğan, qazan gürlegen, çaynik sızğırğan, qaşıq, sançqı, pıçaqlar, epsini kumış yanlarında oynağan ay nurınen qamaştırğan. Niayet, episi boldırıp, keç olğanını ve yuqlamağa vaqıt kelgenini añlağanlar. O zaman keliñiz, yarınki ziyafetten soñ musafirler ne aytacağını diñleyik, dep aytqan bu davanı başlağan dülber sofra örtüsi. Olar kimni maqtasalar, oña köre bu aşhanede kim daa da müim ve kim baş olğanını ögrenirmiz. Böyle ikmetli qararğa episi pek quvanğan. Sabadan yañı quvetnen tek sözde degil de, işte de iç bir bayram sofrası olarsız olmağanını köstermek içün bütün aşhane nesneleri öz raflarına turğan çekmecelerine kirgen. Bayram künü musafirlerni qarşılamaq içün ev bikesi çeşit aşlarnı pişirgen, qavurğan, buvlağan, hamır açqan ve sofranı donatqan. Er şey pek dülber olğan. Aşhane sakinleri de can-yürekten ziyafet azırlanmasında iştirak etken ve episi öz emekleri içün maqtavnı bekley ekenler. Niayet, musafirler kelgen. Olar sofra başında quvanğan, ziyafetni ve lezzetine baqan, er şeyni maqtağan eken. Episi yahşı vaqıt keçirgenleri içün ev bikesine minnedarlığını bildirgenler. Musafirlerden birisi teşekkürni bildirip, pek sıcaq sözler aytqan. Maşşalla, ev bikege! Siziñ qollarıñız altın kese! Bu ev elleriñizniñ emeginen ayaqtadır. Bu sözlerni bütün aşhane sakinleri eşitken, eñ küçük çay qaşıqları bile duyğan. Bu kerçekten öyledir. Çünki çini tepis ve kümüş qaşıq, sançıqlarnı ve ev bikesiniñ elleri yuva. Bem-beyaz sofra örtüsini qoqulı sabunnen ev hanımnıñ qolları yuva. Ya baqır çaynikniñ çetlerini kim temizley? Ocaqta ateşni kim yaqa? Kim unnı elley ve kim hamırnı aça? Qazandaki lezzetli plâvnı kim qarıştıra ve çaynı kim demley? Bu er şeyni ev bikeniñ elleri yapa. Aşhane sakinleri ise oña yardım eteler. Böyleliknen, aşhanedeki çanaq-çörmekler susıp, olarnıñ ev bikesi ne qadar mulâyim ve yahşı tabiatlı olğanını hatırlamağa başlağan. O çalışqanda nazik yırlar yırlağanını, tertipnen er birini öz yerine qoyıp, aşhaneni dülberleştirgenini tüşüngenler. Bu keçmişte olğan er şeyni aqılğa ketirgen soñ, episi bir-birine tebessümnen baqıp, kim baş ve kim eñ müim olğanı aqqında davalaşmağa istemegen. Er birimizni altın örnek ya da parıldağan daa ziyade bezetken işkirlik ve emek aqqında işte böyle bir ikâye.

Em oynamaq, em ögrenmek artıq mümkün balalar. Yañı saytqa davet ete sizni Qırım Juniorlar. Mında bekley pek meraqlı ve faydalı oyunlar. Ana tilni ögrenmege aşıqıñız, ey dostlar!